Dostuň kärmi Döwlet? Dostum, nähilem bolsa çalaja-da gynanan bolsaň, esasy, özüň üçin gynandyňmy ýa-da köpçi fanatlaňňy, muşdaklaňňy gynandyraýdym öýtýän diýip, şo duýgy boldumy? Halamaýan häsiýetiň.
Falşywist. Ýöne men zaýa şalban urýan. Hä? Şalban urýan.
Näme urýan?
Aý, ýa-da. Ýok, ýok, ýok, ýok, ýok. Oglum Jaňyz, birinji. Aý. Ay papa de, näme de yerinden turmadın hadi. Haýsy türk kinoda düşdüň sen? Osmanda mı? Osmanda. Gladiator, Titanic. Gladiator.
Ece bir var sıfır garaş olayım diye. Olayım diye. Görkezeceğim diye. Her hem biz gelir yanına diye. Men şok sen täsir edip sen kyn gürleýänmikan diýen türkmençe. Ýa, ýa.

Türkmenistana geleniňe şu wagt? E, bir aý boldy şu. Altı yedisini hem alsan gel bırak. Gönü şu temadan başlayalı şu tayını. Hmm. Soňky boy barada gürün edeli. Hmm. Böyle. Nähili?

Adatça şolar bolmala ýanyňda hä? Adatça bolmaly şolar.
Näme üçinde Suhrab Daňkalaýyň boýuty Amerikadaty, a Artýomam aslynda gelibilmedi, şu pasporty gutardy, e, Amerikada wizowy režim täze zakondan döretdi-ä, çykybilmedi. Mhm. Şonuň üçinem aňyrda bir täze komandatyda bu sefer. Hemme köne komandam ýokdy, biraz ABŞ-yň boýy Artýom alyp barýardy. Mhm. Ýeli Suhrab. Indi bu tarapda indi şeýle boldy-da. Onsoň nähili garşy aldylar geleňde? Aýdaly, öň ýeňiji bolup geleňdäki bilen şuny deňäňde tapawut etdimi? Kak obyçno, ni wao, ni wao. Utandam şeýle gelýärdim, utlandam şeýle gelýärdim. Iki tarapda-da gollap bilýärlermi özüniňkini? Şoň üçin men soradym.

Ýöne obadan gitdiň-ä sen.
Hawa.
Kolhoznik diýen bamy saňa? Konýeçny barsa öz öňde bolaýda. Diýilýädimi?
Eý, oba-laý sen! Şo-şu wagt doly senden çykdymy? Ýa özüňi duýýaňmy integem içiňden? Oba oglany-laý men. Men oba oglany? Wapşe, senem oba-la. Ýok, utanç däl meň üçin şuny bilmeýänligim. Näme üçin utanç bolsun aýt?

Irden çykyp doňmaň arasyna baryp diyip bildirdi. Hä prosta aýlanyp satýardyň hä? Süýt ba, süýt ba şeýdip gygyrsa. Ýok o wagt Volga bar çykýardyk ben bip bil signaly basýar adama çykýardy öz doňmy. Döwür şeýle etdida.
Dawaý Döwlet şu barada gürrüň edeli. Näme boldy?
Erkinlik näme seň üçin? Swoboda deýsizmi diýýäňmi? Hawa hemme taraplaýyn. Erkinlik bolanda nähili düşünýäň seň, seň düşünjäňde? Men hem şo durmuşda ýaşapdyryn. Bezopasnost meň üçin gowy bärde. Ýaşaýyş gymmat däl. Ondan başga näme diýjek?

Sen öz çagalaryňda nähili çuwa? Sen ogluň bar çuwada? Oglum gyzym bar.
Ogluň gyzyň nähili sen şolar bilen çuwa? Özüň bilen deňeşdireňde öz ýaşlaryň bilen. Meselem, meselem men ýadyma düşen kakam bilen bir oýnap, bad edip görüň.
Aýa mäh diýä egra. Menem oýnaýa.

Kakam ýaly däl. Sen meň oglum meň ýaly däldi. Ha. Men öýde spakoýno oturýan oglan däldim-de. Polibom bir problema tapmalan.
Şu wagt özüňe şeýle pikir gelýärmi? Şol obada, Aşgabada-da kä ýarym gelip şeýdip giden oglan, indi welin Türkmenistanyň bir abraýy bolup dursuň. Şo nähili garaýaň? Men ete

Erkek kyrk ýaşaja men diýen güýji barýardy, soň ýuwaş-ýuwaş diýýär, özüň durarsyň diýýär. Meniň kyrka çet. Şo ýaşlykdan kelle guýan-da şu zatlar. Ýöne seň şu wagtky ugruň maksimum näçe ýaşa çenli? Kyrk. Kyrka çenli dogrudyr. Meň wesimde.
Kyrkdan soň şeýle rat kelläňe gelenokmy, Döwletjan, uje nastavnik, kouç, media sistemada öwretýä, ile, bile, sport bilen bagly kontent ýöretýä.
Ýüz, aýdaý, ertir näme boljagyny bilemogam. Sen indi şony ba görýän, men hälem aýtdym-a, sen media ýaman çalyp girermikaň diýen.
Ýöne meniň karakterim naýaly bolmaga. Sen dopustim

Hakyky dost diýip ynanyp bilýän. Ine şu wagt jaň etýäň sen, bir teklip gelýär ýa bir begenýäň, gynanýaň, pylany diýip jaň etýäň. Bardyr iki-üç sany. Kän däl. Munda dostlarym kän. Tanyşym kän. Erbet däl, ýöne hakyky ýaşlykdan köpden bäri gatnaşýan dostlarym iki-üç sany. Saňa dostum diýýän känmika?

Näme diýeýin? Grup aýdaňda, şoň ýaly wepaly adammy sen?
Men aýdýan, men men dostlaşmanam gowy bilen. Dostluk saklaşybam bilen. I men dostlukdan polzulca etmeýän hiç haçan. Dostmy? Dost şu. Gatnaşýasmy? Gatnaşýas. Geçen boşatdyň mı bunu?
Yo barmy?
Barmy? Näme çekjek? Yeni işe azıcık ondan oyun oynaýar. Her gezek koyup bilmäň de. Ajmanya. Dawa seret.
Men koyup bilmesem bir gezek ajmany etýän. Sen koyup bilmediňe de birine futbolka buka sowgat etýän. O mezele. Her gezek et bilmäň de.
Ýöne men zaýan şaban bolýar. Ha?

E, ýerde örärim, ýokarda örärim, odur. Asman uçýarlar diýýärler, biz ýerde ýörüs diýip salam aleyküm. Toýdan gelýäň bu. Ýok, bir toý ýok da işte. Farhad meň toýumda, toýumda tanşan. Näçinji ýyl toý etdiň sen? 14.
E, adam kän boldy.
2014-nji ýyl, hä?

Şu paýynç döňülip ýazanlarynamy? Bir adama hapa söz ýazmak iň kak by literaturno skazat iň edepsiz zatdyr. O zat üçin jogap jogaby bar. Hum. Ar namysly adam jogap berýär. Ýöne olaram hitre, suratyny goýman ýazýarlar. Ýüzüni goýsa

Şu daşary ýurtda köp gezseň täsir etýärmi şu türkmençäňe? Ýok.
Näme üçin täsir eder oň? Sen sebäbi türkmençe gürleşmeseň, olar türkmene düşünmese, rusça gürleşip ýörseň, rusça gürleşip ýörseň. Adaptasiýa diýen zat bar. Adaptiruýşsyň.
Men şo kän täsir edip, sen kyn gürleýärmikaň diýýän türkmençe. Ýok, ýok. Kyn gürlämiň. Türkmençe bilýän. Bilmedim. Näle galyp kamerany alyp ysmadyr bilýän mi türkmençe bilýän. Türkmençe dälde edebi dilde de. A türkmençe sen edebi dilde. Biziň dilimiz çaşa şiwe dili. Şiwe dili arkaýyn gürläp bilýän. Ete dogry zat. Ýöne men rusça barada gürrüň etdim. Men men aýalyny atşeýne, krug apşeýne, petamşmin aňyrda.

Kitapda ýazan bäh diýlen. Ýa krayny udewlyon slajyjysa situasiýa. Nätdi şeýle sen manysyny düşündirýärmi? Ýo men slowesni perewod diýjek boldum. Ýok, wot mesa.
Türkmençe söz. Maňa düýn sorag men hem ben sen kel aýtdym. Aý haýran ýok. Bäh diýlen perewody ýa krayny udewlyon slajyjysa situasiýa. Şeýdip biz näme etdiler ha? Kitapda ýazan. Kitapda ýazan. Eh bolýar da şol. Eh.

Bir cezam hiç adam dögülmedi Hudaýa şükür. Hapam bolup. Çaňyny görende.
Özüň surata zady alýaňmy? Nähili adam sen? Geň gören zadyň surat alyp zat edip kişiler Ne, ne, ne, ne, ne? Iň soňky suratyňy görüp bolýarmy şu taýdan? Ha, ha. Iň soňky näme? İlk, ilk özün görecek mi? Senin beyle sokmadan yedin mi? Yo ne ama.
Mene. Ekine meňzeýär. Şunu açkini barlap gördük.
E birine meňzeýär.
Oldu içire.

Men şu taryhy gowy görýän. Kim bolýar şu türkmeniň taryhyny wapşe gowy görýän üçin. Biziň ata-babalarymyz güýçli adamlar bu. Şoň üçin.
Eý, wä gelim. Oý, ýaşuly otur, aňyra geçer. Biz bärakde-de. Bolýar.
Ýo, ýo, normal, normal arkin. Ýo.

Orada! Bolda 25'de men etdim eýem.
Tabii şu durmuşda ýeke özüň köp oturyp günüňi bir iki üç günläp ýeke özüň öýden çykman oturybilýäňmi ýa sen hökman birini görüp bir ýeri gitmeli görmeli. Smatrýa nähili nastroýeniýa. Nu

Bilim dört. Dört.
Näçe oglan, näçe gyz sen nirräkde? Üç oglan men ortada. Ortada? Men gat kutyonok öýdäk. Şu sen şu derejä ýetýänçäň ukolada gideňde nähilini taýlanýar içini. Maňa diýýärdiler-de, men bäş sany, üç oglan, üç, iki oglan, üç gyz-da maňa. Men otuz dört ýaşaýançam gaty biynjalyk boldular-da menden. Şu bir özüni oňarsa-da, şu bir däli, şu bir düzelse diýdirdim-de men, wara, şo dereje. E, bolýandyr-da. Ýok, men Men aslynda problem men uruş edýärdim. Uruşýardyň ha.
Içinde sen şolar ýaly. Hmm.
Men şeýle, şeýle, men glawny problemim. Okuw döwri, gulluk döwri, liseý döwri hemme wagt men No, men şu moment tapdym, ýa-ni şu öz naporym sporda goýardym da. E çaga wagt aýdana kelle her kili işde. Çaga wagty bir pikir, çaga pikir. Ýetgijige wagty ýetişene bir pikir. Maýdan ýigrimi bäş ýaşda bir pikir. Özüň kaka bol guzym, çagalygyň bol bir pikir. Häzir otuz alty ýaş guzym başga pikir kelläňde. Şol hakykam şol eken şu wagt meň ejem maňa näme diýerdi, men senden iň gorkýan zadym sen daşary ýurda gidip Donduwadan bir ýerden çykarsyň öýderdim, öýtýärdim gorkýaman. Häzir welin sen obrazowatelny kontent ýöredip, düýbünden başga hil sen adamlary kabul etýä, men soň hiý düşünip bilemokdy. Öňki döwür bolan bolsa şeýle bolardyň. Belki menem beýle bolmazdym.
Ringde dälde iň soňky gezek haçan urşup gördüň biri bilen? Uruşmak dälde, может sen Uransyň birini. Moş bärde bolandyr, moş daşary ýurtda bolup bilendir, moş bir ýerde dynç alyp ýörkäň klubda, onda munda. E ýadymda ýok.
Ýadyňda ýok? Ýadyňda ýok bolsa onda gaty öň şonça wagtlap uje hiç kime el galdyramok ýa urşamok diýjek bolýaňmy?

Daşary ýurtlary gezmäni, görmäni. Gidesiň gele ýöne wagt ýok. Gelen şu köp wagt maşgalaňa geçiresiň gele. Aha. Ondan soň ýene boýçik ýene gitmeli iki üç aýlap ýene gideň trenirowka.
Kän ýurt gezdiňmi ýöne şu wagt?
Ýur gezdim diýmek gezip bilemok ýöne trenirowka etmäne bardym. Bilmedim oň ýaly gezen ýurtlarym ýok. Baryp aýlanyp gaýdan ýerim ýok oddyha diýen ýa birki sapar giden bolmuşam. Gitjek bolýan her sapar. Aha häzirem gitjek bolýan. Ýöne gidip bilemok. Näme üçin uje çagalaryň okuwy bar olar alyp gidip bilemok. Olar alyp gitdim okuw durýa. Ýeke özüň?
Ýeke özüm

Raz, dva. Gitdikmi? Daway.
Öňki bir gepleşigiňde gördüm, kakaň Gaýbulla aga seň boýuňy görmeýär eken. Başlanyny bilýär-de, gutarýança Başga ýerde güýmenýär diýýär. He menem sorag berim şonda näme üçin görmeýäň sporda bu diýýär. Heý oglum diýýär ogluň uruşyp duranda biri ursa diýýär ýakanoga diýýär. Nädip göreýin diýýär. Hawa dogry diýýär. Biz sportsmen hökmünde seredýäs indi ol kaka hökmünde serensoň naýerine perežiwat edýän nerwçi edýändir bardyr ýerleri. Şu ýüzüňdäki şramlar Boýda galdyň. Boýda galdym. Şo riskden gorkýaňmy? Şular ýaly bir zat bolsa ýüzüme diýip. Gorkýan.
Tä asazmaýa şeýte. Sen kabul edip çykýaň o zady. Hmmm. Sen wida hemme kartinany bilýärdi öňde näle geçýän. Boýy. Indi boýyň aňsady. Oň a arkasyndaky azap bu ýaman kyn azap. Köp stres, trawma, hemme zat bolup gidýär. Seň şoň meşgullanmaň birinji ýerde pul üçinmi ýada sen şonsuz oňaňokmy? Naýynam ikinjisi öýde. Paka şeý içiňdäki alow ýanyp durýarka edesiň gelýär. Owo.

Mhm. Dogry däl. Ýok, şonuň üçin ony dogry priнимait etmeli. Durmuşda. Pik bolýar, pikden soň spad bolýar. Şu Maýk Taýsonyň soňky urşy. Şoňa nähili garaýaň?
Jeýk Pol bilenmi? Dogowarnýarmy? Biz bilýäs ony köp zat için içi spor içinde bolsun. Maýk Taýson nämeger Maýk Taýson görkezjegini etjegini etdi ony legenda. Mhm. O bilen näme ýaş çagajyk näme utup bilenok diýen utup bilýär liboý adam. Bir döwür şo dereje abraýly boýes dip tanaldy soň bir hili has özüni ýitirdi soň kino düşdi soň geldi indi welin adamlar Maýk Taýson bolmaly ýaly kabul etýärler bolmalysy ýaly. Takoý bir özi. Adam üýtgäp durýar žyznda, durmuşda seredip üýtgäp durýar. Her hili adam bar. Onuň ösen, onuň geçen, onuň kellesindäki zady sen bilip, sen, men bilemok. Özi bilýär, näme üçin zatlara maý berdi, näme üçin öňe gitdi. Kim naprawlýat edýärdi? Şu naprawlýat edýän adam daş töweregindäki adam köpeldi, bulaşdyranam boldy, aldyranam boldy. Ony sprawlýatsiýa etmek kyn o zatdan. Aýdan-a, durmuşda iň obidnyý zat predatelstwo. Predatelstwony sprawlýatsiýa etmek kyn. Haçan adama ynanýaň, bilýän ýöne şo adam seni. Kyn günüňi taşlap gitýär. Hmm. Kemme däl, kän kişi bar. Blitz soraglara geçýäs. Hä? Kän pikirlenmän jogap bermeli. Bolýar. Seret. Sokjak bolýar. Ýok.
Ýok. Iki sany kino. Gladiator, Titanik. Ruziýadyr.
Halaýan reňkiň. Gara.
Halamaýan häsiýetiň. Falşywist.
Seň üçin iň gowy baýet.
Dänemämmet. Hawa.
Islamdyr.
Türkmen aýdymçylardan biriniň ady. Mätnazarow.
Pulmy ýa abraý?
Abraý.
Örän kän pul alyp, bir boýda ýeňilmekmi ýa-da ujypsyzja pula ýeňmek? Ýeňmek. Nähili söz eşitseňde adam urulmana mynasyp.
Namys desene. Namysa degenlerine baýdak näme sen üçin? Meň üçin imende. E baýdak meň baýdagym-da. Meň abraýym, meň ýurduň baýdagy. Şu meň kimlimi görkezýär şu baýdak. Maýa wizitnyý kartoçka diýseňem bolar şeýdip bileň. Bir ýere baranda türkmen baýdagy bolýar, boldy.
Men saňa näme aýdasym gelýär diý. Sen şu wagt öz etýän zadyňy düşünip etýäňmi ýa kim üçin etýäň, näme üçin etýäň ol wajyp däl, ýöne seň şu etýän zadyň şu döwür gaty gerek zatlaň birinikä diýýän. Men nesip bolsa seň şu etýän zadyň birnäçe ýaşlara, oglanlara hakyky görelde bolup hereket eder diýip umyt edýän. Altymyrat agaň şu wagt adyna okuw merkez açyldyda, sport toplumy ýogalanyndan soň. Men nesip bolsa arzuw etýän seň şu barlygyňda şo zatlar döremegini. Nesip bolsun.
Birnäçe çagalaň, oglanlaň dogry ýola geçip, şu zatlar bilen meşgullanyp özüni tanatmagyny isleýän, şoňa sebäp bolmagyny, nesip bolsa bolar diýip umyt edýän. Enşalla.
Şoň üçin köp sag bol. Bir ösüp barýan ýaşlara, oglanlara aýtjak sözüň bolsa aýdaý.
Lýuboý bir edýän işiňizde, durmuşyňyzda mertligi ýitirmäň. Türkmen adyna mynasyp boluň. Erkek bolsun, gyz bolsun. Dünýäde bolmaýan iş ýok. Lýuboý işem bolýar.